Aldyk gitdik onsoň otele gitdik Moskwada boldum. O taýdadam aýlandyk. Onsoň şu kontentleriň birini etdim. Esasy maksatlaryň birem Kremni, ýagny Russiýanyň parad geçýän ýerini görmekdi. O men realny hakykatdanam şo taýny has göresim gelýärdi-de. Onsoň Russiýa bardym mana soň şu Istanbula doganym bar. Hawa. Soň WhatsAppdan ýazýa-da, ses uratýa. Soň diýýä, näme? Parzyňy ýerine ýetirdiňmi diýip. Gülýä-da bilýäňmi? Ýa-da göresim gelýän ýer bolan soň. Hem meniň gülüşdik, zat etdik. Soň şo günüsi iýip-içdik, zat etdik, dynç aldyk. Ertesi gün soň Kremla gitdim. Aýlandyk, surata düşdük, wideo düşdük. Isoň şo taýda özümçe indi gulluk eden soň oglan parat zat gyzyklanýar da. Özümçe soň wideo düşüp parat ýören ýala eden boldum zat etdim. O üýtgeşik duýgy. Paýlaşmadyň ýa?
Ýok ýok olar özüm üçin zat etdim. Biraz çyk prikol bolan soň. Ondan soň aýlandyk. Owadan ýerler bar eken hakykatdanam. Ýöne men şu taýdan sowet berýän, indi her kimiň öz wukusy diýýär, her kim öz halaýan zatda. Men Dubaýdan beter Russiýany gowurdym. Bilemok näme üçin. Ondan soň ýöne ýörite tomus, ýani gidip göresim gelýär. Russiýa sowukda beter sowuk. Ondan soň şeýdip dynç aldyk, zat etdik, soň gaýtmazymdan birki gün öň Nowy Nižgorodda, ýagny başga welaýatynda men jan ýalçy 20 ýyllyk dostum bar. Yani kiçilikde bile ulanan dostum. Hmm. O, o ta, ona da salam ýollaýan Yusupov Kakamrat. O, öz Russiýada okap ber stomatolog. O zatdan hem agzak geçýän bolýan. Ýok, ýok. Olar ýöriteläp 6-8 sagatlyk ýolda garda, bir men gullukdaşym bar. Oňada sag bolsun aýtýan Jori. Jori. Jori Fowa. Joriga diýäsä. Oňada salam ýollaýan. Ol näýlek arenda maşyn alyp ýörite bular oglanlar bilen men görmäne gelýä Moskwa. Gözüňe ýetir garda doňaklykda alty sagat sekiz sagat ýol geçip gije. Olaram ekzamenden çykyp srazu maşyna münüp güpür tapyr gaýtýalar. O taýda Döwlet diýip bir braçişka bardy, oňa-da salam ýollaýan, olam sag bolsun. Geldiler. Soň, Äý, aýlanaly diýdik. Moskwa şiti bar. Onsoň Kremla täzeden gitdik. Gije gitmedim-de. Soň gije o taýda surata düşdük, wideo düşdük. I soň apparatlamam bardy. O taýda-da indi pursatdan peýdalanmaly-a, sowugam bolsa. Dawaý-dawaý bir wideo çekeli, kontent. Ozan elimde-de mikrofon, kamera dalyp dur oglanlar. Üşäp eýlä bir ýöreýän, beýlä bir ýöreýän, näme çekmeli, näme çekmeli, näme çekmeli. Soň diýdim, dawaý diýdim, şo baýdagy soraly diýdim. Soň Döwlet Patjanowa sag bolsun, onuň orsça saz gowy bolansoň men diýdim, men utanýan diýdim, meň orsçam kän gowy däl diýdim. Boldugyndan geplän, ýöne senem maňa terjimeçi bol diýdim-de. Soň gitdik, birinji bilen gazaklarym bir zatlar gabat geldi. Şeýle ýöräp barýardyk. Diýdik, Aý, priwet, salamaleýkum, şunýa-şunýalyk ideýamyz bar, şeýle-şeýle. Eger kabul etseňiz, onsoň ýüz rubl bilen baýdagyňa, ýüz rubldan sowgat diýdik. Bolýar diýdi. Ilki bilen ýene-de näme, öz ata Watanymyz, Türkmenistan, Türkmenistanyň baýdagyny görkezdik. Goňşy ýurt diýdi, bildiler. Onsoň ýene bir-iki baýdak görkezdim, bildiler. Soň şeýdip gezip ýördük, o taýda bir Asly türkmen o zat nälik diýsemka indi karı koja diýä är aýal gabat geldi biziň gepimizi eşdip diýdi siz türkmenmi diýip türkmençe gepledi men geň gördüm. Orsçaňyzam biläýdimikä? Ýok orsça-da gepleşemzok dik öz aramyzda gepleşip ýördükde onsoň siz türkmenmi diýdi ho menem türkmen diýdi Me as Ärsary Türkmenzat diýdi me öňden bäri bärde ýaşap bir sar o taýda gürrüňdeşik geçdi bir gyzykly ýadygärlik zat boldy ondan soň ýene şeýt so wideoda üşäp sorag berip durka şeýt aý wideolar çekdik zat etdik gyzykly boldy soň aş o zat o näme Moskwa Sitini gördük zat etdik şeý diýibem ertesi günem soň Türkmenistan ata watanymyza gaýtdym. Şeýleräk geçdi.
Dogry. Gowy geçipdir onda. Hawa. Gidäňe degipdir. Degdi, degdi hawa. Indi bir ýene sorajak zadym. Aha. Näçeni Türkiýe, Dubaý, Russiýa diýemizde, şo üçüsini deňeşdireňde, niriniň adamlary Has bir seň ünsüňi nämesi bilen ünsüňi çekdi? Hä. Ýa haýsy gowy haýsy erbet. Olam ýöne kişiden kişä degişýäni millete görä dälde ýöne bir her milletiňem bir umumy ha umumyrak
harakteri alynýada häsiýeti. Seň berjek soragyňa düşündim. Saňa ýakymly bolan ýakyn bolan haýsy? Hawa.
Dogry.
Ne türkden başlaly.
Türkden başlamyzda Näle bärde okap ýörüs, adamlar erbet däl. Ýagny meselem okuwdan alamyzda özüňem bilýäň bir okuwda ýagny bize garaýyşlar zatlary näle dogan ýurt zat diýip bile jigit dogan ýalak görüp Okey. Beş-on ýa garşy alýarlar sag bolsunlar. Awa. Şonýalak adamlary I näýlek indi öz sosial mediaň we kontendiň barada baglanyşykly alaňda
beýleki ýurtlara görä men bäriniň adamlaryna köp ýagny köp adamlardan sorag beremok ýöne edil beren sorag beren adamlamda meni haýran galdyranlar bar. Ýani näli hakykatdan haýran galdyran adamlar.
Hawa.
Nälet diýseň, indi häzir Russiýadadam aýyp ber. Indi Dubaýda, Dubaýda gördüm nälet. O taý Dubaý diýen zat bar-a. Öz halkyny hiç hili görmeýän. Öz halkyny hiç hili görmeýän. Olar baýlar nälet o başga çetlerde ýaşaýan ekeni. O taýda has haýran galdyran zat Nälik diýseň köp. Edara işine barsaň, bolnitsa barsaň, daşary ýurtlular, Bangladeş köp, Pakistan köp, bileň, Hindi köp. Şo üç ýurt hökümet işinde diýişýäp be. Meni haýran galdyran zat şol. Onda olar öz nemesini berýän pasportyny olara? Berýän ekenmi ýa? Nähili diýsene, öz pasp öz o zat däl. Ýa raýat däl.
Raýat dällem. Indi türkler diýýär ya iş wiza ýadam oturma çalyşma izin ýadam ikamet diýýär ya türk dubaýda ID diýýär şu ID bilen işläp berler. Ondan soň o taýda näil diýsemkam näilleýin dil diýsene dil bar ya
Aý liboý ýurda gitseň angliski näme iňlisçe gürlänlerine nämeden bolsa azda kemde düşünýäňä.
O taýda men hiç hili düşünmedim hiç hili. Aý o taýda Bangladeş, Pakistan, Hindistan olaňka olar ku wapşe düýbünden başga. Men şu taýda nähili prikol amaçly bolsun diýär aýdyp bereýin meselem.

Onsoň naharlaryny alaňda, naharlaryny halamadym. Bu daşarda bar, kafede ine türklerde ýa Türkmenistan, ine öz ata watanymyz Türkmenistanda, ýadam Rossiýada, ýadam türkde alaňda, kafe daşary kafe zatly bir hilek arassaçylygy, bir hili işdäňi açýar, dogrumy?
Aňaryň, hawa, has lýuks, has Restoranlary.
Restoranlary ba olara sözüm ýok gowy. Bäş ýyldyzlary.
Hawa. Ýöne ine Türkmenistany, Russiýany, Türki deňeşdireňde ine meselem daşaryk çykýaňa prosta özüň günlük iýip-içeňde zadyňda. Olar ýaly ýerlerini halamadym Dubaýyň. Ondan soň Russiýa gidemde o taýynyň adamlary ine meselem Baýdak kontent etdim-ä. Men şok haýran galdyran zat Men deň-duşlar, garrylar bolsun, üç baýdagyň ikisini gürrüňsiz bilýär. Üçüsinem, üçünjisinem bilýärler. Ýöne bir açyk paskaska bilen, ýagny aýtsaň, bilýäňmi? Ipujy berseň. Ipujy berseň, bilýärler. Ine, meselem, men deň-duş biri bardy, meni haýran galdyran. Şuny-a sora berjek diýdim, bolýa diýdi. Ine, terbiýe taýdan hem aýdyp bereýin. Berdi, iki baýdagy bildi, zat etdi, Türkmenistana göni bildi. Onsoň bir baýdagy berdim, şeýt, şeýtýä-de, ine, Türkmenistan bilende-de, Özbegistan, Azerbaýjan, eýlem, beýlem, Türkmenistan şeýdip bilýär, bilýäňmi? Bu hili kartany gözünde janlandyrýarmy, nämemi, başga ýurtlaram. Şo taýdan men begendim, haýran galdym. Ondan soň üçünji baýdagy by byryn byrynjy gezekde dälem ikinji gezekde bildi. Oň şo taýda maňa näme diýdi bilýäňmi? Şo taý aýtdy-da, indi puly çykaryp berip otyrdym, üç ýüz rubl welin, diýdi, men baryny almaýyn diýdi, baryny hak etmedim diýdi. Bizem näme üçin diýip soradyk welin, men bir gezekde bilmedim diýdi. Mele bizem aýtdyk. Şo taýdan men bir hiçjek boldum-da, indi terbiýe taýdanam bilýäňmi. Aý diýdim, bäh diýdim içim bilen-de. Ýok, ýok diýdim, bildiňiz diýdim, hak etdiňiz diýip berdim. O taýdanam şolar ýaşa gysgaça situasiýa boldy, ýatlama boldy. I türke gelenimizde, ilki başlan ýerim-ä. Türke gelenimizde meni ha birhilek nähili diýsem minus tarapdan haýrana galdyran zat, Çykan mugallym bilmedi, goňşy, nä, goňşy döwletem diýip gördük, bir dost, dogan döwletem diýip gördük. Hmm. Ondan soň bilmedi, şona gynandym. Onam geçdim Hindistany. Bilmedi. Ondan soň onam geçdim. Paskaska berýänler dünýäde, ýagny ýer şarynda iň uly ýurt Russiýany görkezýän. Bilenok-a. Üç baýdan birinem bilmedi. Ana meni gynandyran zat şo. Indi adamlaryny op şu beren soragyňy alsak, adamlaryny alsak, Russiýaňky meni haýran galdyrdy. Russiýaň adamlary, adamkärçilikleri, i giden kafeleň, gezen ýerleň, Türk erbet diýemok, türk gowy, ýöne men şu baýdak soramda käbir adamlar gabat gelen adamlam şeýleräk çykdy. Men öz pikirimi aýtýan bärde. Men türk erbet ýa ors erbet ýa dubaý erbet diýemok. Şony ýazak. Ýöne ine ýene-de aýdyp geçeýin iň soňky nokady aýdyp geçeýin. Ha? Bol. Iň soňky nokady aýdyp geçeýin da. Ýöne häzir biz Türkmenistana gitsek de, Türkmenistanda men şo soraglary bersem de, üç baýdakdan ikisini hemmesi bilýär. Men şoňa göwnüm ýetýär. Şeýle. Ýa.
Alamyzda.

Gysgaça aýdanymyzda nähili diýsene, her ýurt, her giden ýurdumyň hem adamlary öz taraplaýyn gowy, bilýäňmi? Hersiniň hem maňa ýakymly taraplary bar. Ýöne men has özüme ýakyn halanym Russiýa boldy. Russiýanyň adamlary boldy. Öz kontentim üçin hem, öz gezen ýerlerim üçin hem, atlarym üçin hem.
Düşündim. Ýöne. Onda bu temanam ýapýas. Gelýäs näýle iş temamyza. Seň pikiriňçe? Okuw has möhümmi ýa sosial media arkaly özüňi görkezmek, ýa bir karýerada alsak?
Bir adamyň karýeryny alanymyzda her adamyň garaýşy başgaça bolup biler. Indi men öz garaýşymy aýdaýyn. Okuw gerek. Okuw gerek. Indi köp adamyň düşünjesine görä, okuw näýlek? Öz okan ugruňda edarada ýa-da bir ýerde işlemeseňem, şol näme, garantiýa hökmünde diýip düşünýär-de, indi men-ä şeýle düşünýän. Meselem, meň diplom alyp goýasym gelýär, garantiýa hökmünde. Haçan näme boljagy belli däl. Haçan näme boljagy belli däl, hawa, belki bir ýerde öz ugruňdan işlärsiňem. He. Belki söwda urup gidersiň. Belki näme sosial mediada. Men sosial mediany e, esasy ýerde goýamok, esasy işim diýip goýamok. Hä. Hobi, bilýäňmi? Awa. Gowy görýän. Şoň üçin. Sen gowaryan etjan. Maňa şon ýalak. Birinji ýerde şu diplom mukadiýe. Näme boljagy belli däl. we garant hökmünde. Ikinji ýerde-de sosial media. Onam iş hasaplaýan ýeri gelende. Ýöne hobi. Düşün.
Esas. Onda indi bir indi sosial mediada sen näýlem bolsa bir özüň tejribäň bar. Şu ýerde sosial mediada üstünlik gazanmak isleýän ýaşlara, indi kyn bir şu wideony görýänlere Näme maslahat berýäň? Sosial mediada bir üstünlige ýetmek isleýänlere. Gowy sorag.
Oba ine täze başlajaklara, täze başlanlara beresim gelýän sawe, ýagny maslahat. Tä menem bir belli bir derejä ýetemok, özüm ýyldyz diýip biljekkä. Tä öňümde kän ýetmeli, kän maksadym bar. Men esas berjek maksadym bir näme ideýaňyz bolsun, bir planyňyz bolsun başlamaka hökman. Şuny etjek, şuny şeýdemde şeýtjek diýip hmm. bolsun. Ondan soňam başladyňyzmy? Taşlamaň. Başlaňyz soň öz Disipliniňiz bolsun. Disiplin mende başda bardy. Şuda ýeri geldi aýdyp geçeýin. Soňky iki aýlykda men ýaltalyk etdim. Özüňem bilýänsiň, aktiw däl soňky iki aýlykda. Şon ýalak bolmaz ýalak berýän maslahatym başlaňyz soň disiplinli boluň we Eliňizdäki barja zat bilen gowy zat çykarjak boluň. Her kimem, lýuboý blogerem dokuz sy düzüw edip başlanok. Hä, şo maslahatym, eliňizdäkije bilen başlaberiň, dowam ediň, dowam ediň. Maslahatym şo.
Sen ýaňky şo soňky aýdanyň, menem şul işe başlamakam-da, Aýdyp geçsem bir her zady has iň gowusyny etjek bolup, ýani şu görüp oturansyňyzda arka taraplary zat bilýäňmi? Görýänden bir ünsüni çeker ýaly, hem rahat görer ýaly etmek üçin her zat etmeli, köp zat etmeli. Şonda da näçe birini şörde iki sany kamera oňa biri telefon bilen e, mydar etýäsde. Şoňa da edip bilseň 3 3 kamera Edibilseň gowy biri maňa baksyn biri saňa baksyn diýip bolyn. Ýöne şonda-da onsoň men bir ýerde-de şu ýazgyny okapdym. Näme diýýär? Iň gowy gowyň duşmanydyr diýýär. Hakyky.
Türkçe-de.
Ini iniň duşmanydyr. Ana şo taýda hä diýdim. Biz diňe iň gowy zady etjek bolup. Näçe bir ylgasak normal gowy zadam edip edebilmän galýas. Aýtmadyk zadym barda, ýani seň hem diýşiň ýaly. Iň gowy zat etjek bolup, iň gowy zatlary aljak bolup, wagtymyzy gidirýäs. Bilýäňmi? Massadyma degişli şo. Hemme zadyňyzy düzüp edip, soň başlajak bolsaňyz, eýýäm wagtyňyz gitýär. Şony düzelip Hemme zady alýançaňyz wagtyňyz gitýär. Eliňizdäki bilen başlasaňyz, tanymal, tanalma zadyň rezko bolýar we her kimem başda full çykaranokda, azajyk bozugyrak kaçtwa zat soň gowy has basgançak bilen gitseň orda. Hawa, esasy maslahada girýän zadym gowy kommentariýalara size motiwasiýa berýär, dogrymy? Meselem, Gowy teswirler gelse. Aw. Näle bir göwnüň açja. Gowy adatda dogrymy? Menden maslahat. Erbet teswirlere bara. Gowyňkydan iki esse motiwasiýa bolsun size. Ýatdan çykarmalyň. Bärde heýterlerimiz bar. Okay. Erbet kommentariýa ýazýanlarymyz bar. Esas siziň janyňyz sag bolsun. O gow teswirler ýazýanlar olar duwaşy janlar sag bolsun, sag bolsun aýtýan köp köp minnetdarlyk bildirýän. Ýöne erbet ýazýanlar hem ýatdan çykarmaly. Sebäbi şu erbet ýazýanlar bizi ýokaryk göterýär. Diýýäňmi?
Oňa degişli bar-a sen bilemok yzarlaýaňmy goýan zatlaryňy Aman Hümmi. Hä. Türkmen. Gowy indi belgesel, belgeselde şu bilim, tehnologiýa barada täzelikleri gürrüň berýär zat etýär. Ana şol wideo düşüripdir. Şonda gowy açyklaýar. Näme üçin niýe biz has şu erbet teswirlere ünsümizi berýäs? O gaty gowy açyklapdyr şu taýda. Näme üçin diýýär? Sebäbi diýseň adamyň aslynda bar beýnisi bir zat howp abanýar-a, şoňa garşy bir zat etmeli, diňe ünsi şo taýyk berýär, onsoň bir näýlek diýen özüne howp abanýanyny bilip, şo erbet teswirlerem şolar ýaly kabul edip, erbet dändi, bir negatiw tarap bolansoň, şony ýalak görüp, mydama kellesinde şol, beh, şu maňa şuny ýazypdyr, ony ýazmasa-da bolar-da, Diýip ýa-da maňa ýazýanlaram ana bolupdy. Käbirine sebäbi diýseň meni gören bolsaň sen özüňem şony diýipdiň indi. Hmm. Gürrüň berişiň zadyň haýalrak başgalaram diýdi. Şo kommentariýada teswirde-de ony erbet edip ýazanlaram bar eken. Ana şolara men indi bir Erbet görmedim. Gaýtam özüme bir şondan gowy zat aljak bolup hakyky olary ýazdym yzyna-da. Hawa, şu başda başlanym üçin käbir bir kemçilikler bolýar. Ýöne indiki wideolarda bir bilemok düzelen bolmagym ahmal. Hawa. Gürlemämi çaltlandyryp düzelderin diýip. Dogry. A seň şo ýaňky diýýäniň-de, iki esse motiwasiýa bolsun diýip. A üstünlige ýetirýänem şomyka diýýän. Hakyky şo.
Näme? Kommentariýalarda, teswirlerde şeýleräk ýagdaýlaram bolýar. Meselem, seň heýterlaň bolýar, erbet zat ýazýanlar. Hmm. Şolaram gaýtam saňa ýani nälik bir seň gowy görýän adam ýalak, seň söýgüliň ýalak bolup ýazýan teswirlerem bolýar-da, mende gabat belli-de. Meselem, o akylym gowy eýleň-beýleň ýa ýürejik ýa dodajyk zat çykyp bilýäňmi? Ünsüňi çekjek bolýar ýadam e, sen näme bir tanşsaň zatlaňa zat etjek bolýar-da Düşün. arany. Ýöne sag bolsun ýene de şolar zat alyp çykýar-da.
Awa. Yo, ne, o temada indi häzir e, gyzykly ýerine gelýär. Oho.
Esasy. Bu temany onda şonluk bilen ya maslahat Awa, berdik. maslahat berdik.
ýapýa sonda.
Hawa ýapaýaly.
Gelýäs onda ýaňky şu söýgi temamyza. Oppa.
Her bir bize gelen myhmanlardan soraýas şu wagta çenli. Hökman soramaly muny. Hawa, hökmany diýeýin. Sebäbi her kimiň durmuşynda Boldumyka diýen bolandyr, bolaram. A sebäbi diýseň, meň şeýle bir sözüm bar. Her bir adam söýgä mätäçdir. Aslynda ony türkçe ýazypdym. Her kes sevgiýe muhtaçdyr. Olam ýaňky bir näleýän iki jynsyň, garşylykly jynsyň arasynda däl-de, ene-ataň söýgüsi bolar, Ýani adamyň haýwana görkezmeli, haýwanyň biri-birine, çagalaryna görkezýän söýgüleri bolmasa-da, sebäbi adam zat ýaşap bilmeýän. Allah şony şolar ýaly edip ýaradypdyr-da adamy biri-birine mätäç edip. Onda Şu seň öz söýgi, duýgy mesele bolan durmuşyňy, ýa durmuşyňda şolar ýaly bolan meseläni gürrüň berseň. Ýok.
Gürrüň berip bilmeýän. Indi düşünýän şahsy şahsy sorag. Ýa şahsy mesele-dä. Ýok ýok men gürrüň berjek ýalam. Turup gidäýin mundan. Ýok-ow indi.
Ýok. Olar ýaly ýo möhüm zat. Nähili bir onda has bir erbet. Ýok, ýok, degişýän, degişýän. Dogry, dogry. Ýa bir erbet täsiri galdymyka diýip şu wagt.
Aý, bar ýerli-ýerinde-de, ýöne ýaňky berjek ýaly ýok. Turup gidäýin diýip, biraz gyzyklandyraýyn diýdim. Ýok, düşündim. Muşdaklary bar.
Düşündim, olaram dogry kabul ederler ony. Men näme bileýin, turup. Onda bir nirden başlasaň? Ýa men has neme deýin indi açaýyn. Açyk sorag beräý sen açyk açysan sorag ber. Esasy näme takipçiler muşdaklar agzalaň biz has gyzyklanýan zatlaryny berjek bolýansyňda. Sag bol. Menä şeýle mika diýip düşünýän sebäbi öňki zatlarda göremde seň Gepleşikleňde göremde. Şolar ýaly hawa.
Biraz men taýýarlykly geldim.
Düşündim. Onda Ferit şeýle soraýynda. Her zadyňam birinjisi gowy. Ýatdan çykarylanok.
Seň birinjiň barmy ýa kim? Hä? Şo soragmy?
Ýok. Haçan we nädip başlady? Haçan we nädip başlady? Nirde we nirde? Bu at familiýasyny soramasaň bolýarmy aýol?
Özi bilýändir a ony. Hawa özi bilýär bilýär. Beýlekileň bilmesine gerek ýok bolýaýdyr. Olar ýaly has çuňa girme. Birinji
diýeli ol Söýgi diýip alyp bilersmi bilmersmi ony bilemok ýöne dogrymy aýdaýyn ilkinji gowy gören gyzym sadikda. Sadikda. Sadikda. We men şol mugallymma gutaryşykda haýyşt edipdim. Aslynda meň basdaş bir oglanym bardy. Şoň bilen şol gutaryşykda glawny rol bolup wals etýärdi. Ha. Soň men şony özüme türkler aýtýar kendime ýedirtemedim diýýärä. Ha. Özüme kabullanyp bilmedim-de şony mugallym bilen gepleşdim. Men şuň bilen tans etjek diýip. Şo ýaşda.
Hawa. Alty ýaşyňda. Hawa.
Şo kiçik wagtymyz ýöne hezil wagtlary hiç ýadyma çykanok. Nähili şeýle indi sadikde bilýäňmi? Obed nahardan öň oýnaýarlar-a çagalar. Şeýle oglanlar, soň gyzlar krug krug bolup. Şonda oglanlar bilen jedelleşýärdik-de, o kiçiňde işläp bileňok we ýene öz gyzygy bardyr-da, bilemok. Bir düşünjäň zadyň. Dawaý, planyny oda kim ogşap bilmesek bar diýip, bilen. Onsoň şo taýda bar sen bar diýip, Gidip, a şeýp şeýp da du çekinişip durdular da. Hmm. Menem kiçikam ýadyma düşüşi ýaly gaýtýan da. Kiçikim men gitýän diýdim. Şo wals eden gyzym, gutarşyk eden gyzym. Şony ýananyndan ogşap gaýtdym da, bilýän kiçik wagtym.
Nälik nem aldyň bir garşylyk aldyň. Garşylyk.
Bul nälik diýsemka bir hiç şeýt gelmek gördüm. Ýadyma düşenokda.
Ýok, ýok. Urwa zat etmedi. Şeýdip seretdim. Bir hiç şeýt boldy. Soň mugallym aýtdymy bir zat boldy. Bolmana.
Awa, soň Aa maňa da maňa güldüler de sögdüler şo wagt. Beýtme läl näme zat diýip. Onsoň gutaryşykda şeýdip gepleşip, tans etdim iş otagynda. Ýakynara zat bir hili kabutta bir uly adam ýala sen hamana bir söýüşýän ýala duýup bilýäňmi? Şo ýaşda. Hawa, şo ýaşda şon ýala. Soňam şo gyzy men gözledim. Şo gyzy men gözledim dälini bir biraz ulalamsoň indi dördünji bäşinji klas bolamsoň şo ýadyma düşüp zat indi nälet gözledim bir gidip näme söýgüli manyda zatda dälem ýöne real bamyka diýip gözledim o gözleýşim ýalygym ony haçan bildim bilýäňmi hmm. onunjy klas Samy dokuzynjy klasda bildim. Tapdyň.
Hawa. Şo gyzy.
Olam meniň 20 ýyllyk janýaşyk dostum, aý, çagalyk dostum. Hä. Ýusuf kakam atdy. Hawa. Şoň klasdaş ekeni. Hä, menem diýýän diýjeksiň öýtýän, şoň bilen söýüşýän, indi söýgüli eken. Ýok, ýok, on ýaly däl. Şoň klasdaş ekeni. Bäh.
Hawa.
Ýöne nähili diýsemkam bärden Agzak geçmem ä gowy däl welin ýöne biraz nälisemkam. Üýtgäp. Üýtgäpdir. Aw şeý diýip. Ýapaý alla üýtgäpdir. Şon ýalak. Iş eýle birinji şo.
Onda bilemok muşdaklar üçin gyzyklymy, interesnymy, üýtgeşikmi. Ýöne meň üçin bir üýtgeşik. Ýatdan çykmajak. Ýa biziň asyl Sahypamyzyňam nemesi şo-da, maksady. Hawa. Her bir adam gymmatly, her bir hekaýada Hakyky. gürrüň edilmäge mynasyp, gyzykly diýjek bolýan. Hawa.
Öz ýoluňda diýýäň-dä. Hawa. Aňlak geçmeli. Onda sen diýdiň-ä ýaňy onunjy klasda Hawa. tapypdym men üýtgäp bir zat. Şo tapan wagtyň ýaňy biri badymy durmuşyňda. Biri badymy. E, bady hawa, gowaryp berenden bady. Ýöne ony tapan wagtymam meni ne, nähilek diýsemkam bir gowarmak, söýgüli manyda, o, o manyda zat edemokdym. Şon ýalak. Ony. Aý, ol näme, çagalyk-da, o wagt sadik döwri.
Häzir barmy?
Gyzykly sorag. Muňa bermeseň bolanokmy? Ýa, indi bir girdik-dä bir ujuna. Girdik, dogry. Häzir Nälet somkam häzir-ä bar-a. Ýa
demem ýa. Bir däl, iki däl göni eşitdirim ýa aýdaýýalyňky ýaly heýkem. Ýok, ýok, ýok, on ýaly, on ýaly. Ýok, on ýaly bolmaýalaý bar-a.
Hakyky ýa gelişmejek zatda.
Ýöne o soragyňa jogap bereýin. Ba. Ýo ba. Dy ýöne. Bady. Bady. Awa bady. Ýaň ýakyna çenli bady. Ýaň ýakyna oturdy. Awa.
Eý. Bilemok, näme ikimiz üçinem şo gowusydyr belki. Şo beren kararymyz zat. O seni ýan Ýok, ýok.
Ýok. O meni ýa men ony diýip zat ýok. Ikimizem men ortak karar diýär türkler. Bir nokatda bir zatda ylalaşyp, hawa.
Ýa, ýa, ýagny bir ajaşyk gutarmady. Ýok, ýok, ajaşyk gutarmady. Ajaşyk. Şoň ýaly.
Ýa, meňkide men näme gürrüň berem, o başga ýerde ýa, meňzeş eken diýjek. Meňzeşräk diýýärmi? Ýa bärde o Kimligini videony görýän bolsa Moş bir ýerde gabat geler öz ýürejigine zat edip durandyr. Dogrymy ýa ýalanmy? Näme meselem özem kommentariýada ýazyp biler. Teswirde ýazyp biler. Meň aýtýanlarym. O, meň aýtýanlarym çynmy ýa ýalanmy? Şony ýazyp.
Çekäý özüňe diýýäňmi? Hawa, çekäý özüňe. Öz ýoluňda çekäý özüňe.
Beh. Onda Men bar onu has bir açyk so açyk bolýar da onam sen aýdasyň gelermi gelmezmi. Aha aha. Ola birdi. Aha.
Birdim ol. Ýok. Indi nemedäki sen aýdanyň. Aha. Birinjidi.
Aha.
Sadikde. Ol ýöne bir kiçi bolansoň nädip garşyňdaky Ýaňy bir aňy oýanyp başlan wagty bir kän zat bileňok. Dogry.
Ona borun ony kabul etmeli diýeli. Ondan soň ýan näçesi boldy?
Aý edil beýdä sorama. Ýok beýdä sorama ýaşlyk. Sorasaň özüm hasaplaýmaryn seniň bu ýa.
Ýok ýaşlyk beýdip sorama indi. Köp bolup biler, ýok bolup biler. Her kimiň zatda indi ýalňyş düşünmesinler, näme muşdaklarymyz, agzalarymyz. Ýa-a.
Ýa her hili pikir eder, ýa her hili teswir ýazyp biler. Ýöne seň soragyňa jogap bereýin. Jogap bereýin soragyňa. Düşündim berjek soragyň. Men bar-a, belki ondan öňem bolup biler. Ondan şu wagtky aýtjagymdan öňem bolup biler. Ýöne has ýadymda we has hakyky biri bardy. Olam ikinji klasdan bäri bile okadyk we bile gutardyk, bile uçurum bolduk. Klasdaşym. Ikinji klasdan. Ikinji klasdan bäri gürleşik gelemok. Ha, bile Ikinji okadyk. klasdan bäri bile okadyk. Açan başlady.

Polýanow bu temanyň has bir çuňa girmän, senem gysman. Hawa. Ýapaly. Ýagdaýa düşünip.
Hawa. Ýa bir soragymyzyňam indi gepleşigiň ýa soraglaryňam soňuna ýakynlapdyrys. Hawa. Aslynam. Gelsek soňky soraga. Geljek üçin nähilek bir meýilnamalaň bar, planlaň? Şuny ederin.
Gowsara. Ýani öz bölüminde işlejekmi ýa sosial media tarapa has ýykyljakmy ýa-da indi köp kişiň maksady biznes gurmak zat. Hawa. Barmy?
Indi öz bölümim bilen baglanyşykly edip alaňda biznesem bolsa şoňa ýönetmek gerek, ýönetim gerek. Näme edeňde-de öz bölümim haýry degýär. Ekonomika okaýan, ykdysadyýet, hukuk okaýan, zat etýän degýär. Onsoň uzagyna hobim. Olara sosial mediany nesip bolsa dowam eder, öňe sürer, has tanymal derejelere ýeter, Alla ýol berse. I ýöne planym eýýämden ba planym çyzdym nesip bolsa ekzamenlerden soň Dubaýa gidip barýan Alla ýol berse ýene Dubaýa gidip barýan i biznesa başlajak bolýas. biznese başlajak bolýas. Düşün. Nesip bolsa, ata watany Türkmenistanda, paýtagtymyzda Aşgabatda biznese başlajak bolýan. Bu biznesem bärde doly agzap geçmäýin, gyzygy açar. Ýöne esasy gyz gelinleriň ünsüni çekjek biznes. Ýa şolara gerek zat. Şolara gerek zat. Biznes ýaly söwda nesip bolsa. Şol planlanma. Düşün.
Bolýa. Indi türkmen ýaşlara bir ykjam ýagny ýürekden berjek maslahatyň okuw bolsun, durmuş bolsun ýa Hmm. ýagny şo blogerlik ýa Dogry.
wideolar çekmek. Düşündim.
Düşündim. Ädim düşündiň ha oňa. Hawa.
Jemläňem soň şuň bilen. Ýaşlara berjek maslahatym, häläm agzap geçdim. Mhm. Birinjilik bilen-ä etjek maksadyňyz bolsun öňüňizde. Ýa okuwçy döwrüňizem ulalsam ýa-da pylança wagtdan şu zady etjek, şu zady etmeli, şon ýaly maksadyňyz bolsun. Onsoň erkeklere berjek, ýani erkek ýaşlara berjek maslahatym Daşary ýurda okuwa gaýtjak bolsaňyz, menden bilseňiz, ata watan borjuňyzy, ýa gullugyňyzy tamamlap geliň. Hmm. Ýa meň berjek zadym özüm şeýdip gelemsoň, men rahat. Bilýäňmi? Ondan soň näýlek? Daşary ýurt bolsun i öz ýurdumyzda bolsun uly okuw ýadam tapawudy ýok orta okuw şu okaýan wagtlaňyz bir zatlar bilen meşgullanyň hökman daşyndan meşgullanyň okuw kurs bolsun ýa sport bolsun futbol kikboks eýleň beýleň menä meşgullandym hawa onymda zadym ýok ökünýän zadym ýok meşgullanmaly sosial media başlajaklara ýaňky sowedimiz Täzeden şu aýdan maslahatymyz, Rahymyň beren maslahaty, meň beren maslahatym hökman ýa saradyp-saradyp görüň. Ondan soň diýjek zadym birinjilik bilen maşgalaňyzyň göwnüne degmäň. Maşgalaňyza ýalan aýtmaň. I awa dogry sözlemeli, dogruçyl bolmaly. I Eneňe eneňiziň, ataňyzyň göwnüne degmäň. Ejeňiziň, kakaňyzyň, gyz jigi doganlaryňyzyň göwnüne degmäň. Beýik iň o zat.
Ýaman zat. Hawa, ýaman zat.
Şu taýynam basyp-basyp aýtýan. Hökman şu wideoda zatlarda goý. Berjek maslahatym. Ejeňiziň, kakaňyzyň, jigileňiziň, doganlaryňyzyň göwnüne degmäň. Men basyp basyp aýtýan sebäbem meň başymdan geçdi şo zat. Soň pişman etdi. Hawa, soň pişman bolýan, soň pişman bolýan. Wah şo zat etmeli äl ekenim diýip. Wah şo zat etmeli äl ekenim. Ya da wah şo diýenlerini diňlemeli ekenim. Hudaýa şükür, enem atam, jigilem doganlarym jan sag, ömürleri uzak bolsun. Şu adam giç däl. Hudaýa şükür göwünlerini tapmak bilen göwünlerini tapýan zat etýän. Ýa sag bolsun enem atam şu derejä getirdi, okatýa, zat etýä. Olara da uly minnetdarlygym, ejem kakama da uly minnetdarlygym bildiresim gelýä, jigilerime, doganlaryma, hemmesine Türkiýeden salam ýollaýan we maksadym şeýle. Şonluk bilenem öz ýoluňda dowam etmeli. Kanaldanam uzaklaşmaly däl. Wideo laýk, repost, kommentariýa ýagny teswirler gowy teswirleriňize garaşýan. Erbet teswirleriňize dwaždy garaşýan. Hoş sag boluň. Senem aýda. Hawa, şunluk bilen Smile bilenem bu günki gepleşigimizi tamamlap gutarýas. Ýagny Smile bilen Biziň geçiren gepleşigimiziň esasy maksady, ýene-de biziň öz sahypamyzyň, kanalymyzyňam maksady bolşy ýaly, şu wideony görýän ýaşlara, beýleki adamlara bir görelde bolmak hem-de Smile ine başda özi Izmirde, dokuz ýyl uniwersitetde bir synp ýolbaşçylyk ugry gazanyp, ýöne ondan soňam oň bilen kanagatlanman, meň ukyp-başarnygym bu däl diýip, bärik gelýän. sport, ýaşda sport bilen meşgullanansoň, oň bilen çäklenenok, öz halaýan zady, hem bir güýmenje, indi hobby, güýmenje hökmünde diýibem bileris. E, sosial mediýada gowy wideolar çykarmaga başlady, indi edip ýörsüňem, tüweleme. Şolar ýaly sizem edil şol şundan bir ylham görelde alarsyňyz diýip umyt etýäs we indiki gepleşiklerde görüşýänçäk diýip hoş sagboluň diýip.
Boldy. Daş boldy. Janyň sag bolaýsyn. Çözdükmi prosto?
Her zamanky bilen.